Selâm aleyküm balacıqlar, bugün bize programmız Sarı yağ.
Keçken sefer biz endi bir video ile çıqarğan edik, amma ğaliba balacıqlar pek añlamadılar, öyle qızım? Nasıl yapılğanını, onıñ içün biz şimdi daa bir kere yeniden soñuna qadar köstereceğimiz, nasıl biz sarı yağnı yapamız, öyle qızım? Ana, başlayım. Sen başla.
Şimdi biz qaymaqnı Balaban, bol bir çanağa qoydıq, öyle qızım? Amma baştan bu qaymağı alğanda o şingen ola, bilesiñiz, öyle? Onıñ içün onı birazcıq baştan qaymağını birazcıq bazardan alsañız, birazcıq, qoymaya kerek ve qaymaq birazcıq oda sıcaqlığında turmaya kerek. Soñ o endi tikaran qoyu olmay başlay, çünki biz onı bazardan aldığımızda o şingen ola, öyle? Soñ birazcıq o evde tursa, açıq qapaqnen o qoyulaşmaya başlay. İşte köle biz alamız ve ne qadar siz bol çanağa qoysañız, O qadar dan qolay, dan tez yaparsıñız sarı yağıñızı. Daa bir kez söyleyim, ne qadar çanaq bol ve balaban olsa, o qadar dan tezce biz yaparıq sarı yağımızı. Geçen sefer biz elnen yaptıq, aslı biz er vaqıt elnen yapamız. Amma bugün biz yapamız qaşıqnen, çünki qaymaq dan suvuq, men onı holodilnikten çıqardım, o pek qızdırmay, qızmay daa yetiştire, yetiştire almadı. Onıñ içün

Qaymaq şingenleşecek, kene şingenleşecek. Dan şingen, dan şingen olacaq. Amma soñra ise körersiz. E. Soñra ise aman degişecek. E. Piyay degişecek. Aslında bu bütün iş, eñ çoq bir on daqa, men bellesem, on daqa da yağ mülküni yapmaya. Mına men size dağım bir ke köstereyim, baqıñız, ne qadar bol çanaq olsa, o qadar qolay, biz onı endi añladıq. O qadar dan tijce oluy. Nazlı, sen bir degişmeler duyasıñ, qızım, nasıl? Tikaran şingenci oldu, tikaran qolayca oldu. Qarıştırmaya. Baştan tikaran qolayca oluy, amma soñra ise tikaran ağırca olacaq, çünki o qoyulaşmaya başlaycaq. Baqıñız, tam bir kere köstereyik, baqıñız. Kördiñiz nasıl o? Nazlı da baqay. Harıştır, harıştır qızım. Er tarafnı harıştır, güzel.
Tortik yapayıq biraz. Tortik ya da krem böyle yapaylar. Devam etemiz, harıştıramız. Baqıñız, Nazlı bizde altı buçuq yaşına, özü serbest yağnı yapa, öyle qızım? Ağır iş degil, onıñ içün balaçıqlar da bunı yapıp olur. Hulayış, nazbeginesni yağ yapma. Bu şimdi evde yapılğan sarı yağ olacaq, öyle qızım? Qaymaq satıp aldıq biz ve yağ.
Magazinden da olur, amma magazinniñ qaymaqları tikan başqaca, onıñ içün biz. Ev qaymağınalıqtan nastik. Magazin qaymaqlarınıñ dadları birazcıq başqa, onıñ içün biz ev qaymağını satıp alıq ve yağ yapayıq, bile qızım? Nazlı, sen begenesiñ yağ yapmağa? Sanki oynayısıñ, ale qızım? Pek meraqlı bir iş. Şimdi balaçıqlar körse, olar da isteycekler. Aylandırıysın, aylandırıysın, sanki armancıq, ele qızım? Şimdi nasıl, nasıl, degişiklikler bar, bir degişmeler bar, qızım? Ne, ne degişti bizde şimdi bunda, söyle, qızım?
Çıqıran qoyuca başlay olma, qoyuca. Qarıştır baqayıq. Birazcıq endi qoyulaşıyor, ele qızım? Taan aylandır er tarafnı, qızım, er tarafnı, er tarafnı. Güzel et, men de körüvim endi. Endi birazcıq qoyu olmay başlay. Ee, qatı cauy. Qarıştır baqayım, Dana qızım, qarıştır. Men Qatı seni- cauy.
Balaçıqlar körsünler bu degişmelerni. Ana, sen bilesiñ ne? Qırağı cauy. Endi ağır cauy eti, krançıq Ee. aylandırma. Demek ki, endi yağ başlay olma, öyle qızım? Hıcca, qarıştırmaq endi. Şimdi baqarız, nasıl nazlı yağ yapay. Çünki keçkeni videoyı biz çıqardıq. Qatı qaymaq oldı. Na, balacıqlar ise bizden soraylar. Soñ yağınız oldu mu? Demek ki, biz orada tam anlatamadıq yağ. Olğanını, onıñ içün bu sefer biz onı soñuna qadar kösterecemiz. Nasıl? Nasıl ne oldu?
Nasıl men onı yuvacam, şimdi köstererim size. Yuvacaq? Men yuvacam onı, elbette, siz onı bilmeysiz, men onı yuvayım. Yuvmasañ o biraz qoqu peyda olacaq, çünki ya o sut artqaçlarını, er şeyni, sutuna bu qalanlarını yuvmaya kerek, yoqsa o sut qoquycaq. Qoyuca, qoyuca olıy.

Baqıñız, baqıñız, endi kördiñiz, endi Nazlı haşıqnen qarıştırğan yerler a böyle iz qalat. Ne içün? Çünki endi toplanmaya başlay yağ, köreziñiz? Maşa, Nazlı, maşa. Mına baqıñız, qaç daqa biz yapayıq? Altı daqa oldu. Mına endi çanaq da başladı aylanmaya, çanağı gek tutmaya, mına kördiñiz? Baqıñız, baqıñız nasıl endi. Mına, mına, maşşallah, maşşallah, mına endi yağ başlay olmaya, Nazlı.
Maşşallah, maşşallah, maşşallah, bax, bax, bax. Endi toplanmaya başlandı, körüsiñ, qızım? Endi çanaq taylanıñ nazlı da. Ber, men çanağı tutacam, sen yap. Men çanağı tutayım, sen yap. Maşalla, maşalla, baq. Soñ balacıqlar da endi sarı yağı belki endi almaycaqlar, endi belki de özleri, anasınen, babasınen evde özleri yapacaq, öyle? Baqıñız, balaçaqlar, endi krem kibi oldı, öyle, qızım, yağımız, krem, krem endi. Endi bu krem oldı. Qarıştır, qarıştır, Nazlı, qarıştır, qızım. Ağır. Ağır. Men qarıştırayım yoqsa? Men qarıştırayım? Yoq.
Kirletme, ke, çanağın kenarlarını tırış, kirletme, çünki soñ Çünki soñ ne olur? Ana, soñ er taraftan onı temizlemeye ağırca olacaq, Nazlı. A endi elnen yapayım? Yoq, kerekmey elnen.
Qaşıqnen yapayıq, bu sefer soñunca, çünki salqın. Elcigin üşümesin. Üşümesin. Dondurmaya benzeyen balı. Morojneniz dondurma, dondurmaya benzeyen endi Nazlın. Endi yağ, endi krem, qoyu krem oldı, öyle qızım? Baq, abrasını kirlettin qaşığım, Nazlı. Onıñ içün deyim, sağ tur, kirletme urbalarını. Bu pek, aslında, ne, temiz olı yapma bu er şey. Çanaq sende balaban. Qarıştırmaya gerek, Nazlı, qarıştırmaya gerek. Qarıştırmaya? Qarıştırmaya gerek. Fermin qarıştıraym, sınayin daa ğır tifrançıq fermin qarıştıraym. Böyle yapayıq. Nasıl ağır?
Bir elini yapma, beti ağır. Yoq, yoq, yoq, sen yüzünü çek. Men qorqayım, yüzüne urmasın.

Biz küçük olğanda, bilesiñiz, bizde çoq sığırlar edi. Biz haymaqtan degil, daa bu, nu, o da haymaq, slivki, slivki toplap, anam, babam er vaqıt sarıya kep bar ediler. Süt çoq edi. Öyle ya? Bizde şimdi biz, bizim sığırımız yoq, biz haymağı satıp alıyıq. Amma, olsun. Biz temiz sarı yağ qaşayıq. Çünki magazin sarı yağlarda gene de var er türlü qarıştıralar er türlü himiçeskiy şeyler. Mına baqıñız, gireyhan da keldi biz yerine.
Sen tut.
Çünki masa, soframız sallana. Pek ağır oldı nazlı endi yapma endi men bitireyim. Yoq, endi menim anam. Sen güzel tut nazlı çünki ağır oldı le qızım. Onda sen de pek dolu bir qatıp qaldı. Kördiñiz balacıqlar da şimdi meraq eter. Anasına der ana bar bazardan bize qaymaq ketir. Biz de isteymiz yap baqmaya sarı yağ. Soñ bilesiñiz, özüñiz yaptığıñız sarı yağı ötmege silip taşımaq tadı da bam-başqa oldı, öyle qızım?
Eee.
Kördiñiz mi nasıl? Lezzetli oldı. Daa lezzetli oldı, elbette. Lezzetsiz de magazin yağları. Hı hı. Bundan qoyu oldı, öyle qızım?

Ya da baştan meselâ, biz sütü satıp alır ediq, o holodilnikte biraz tura edi, soñ üstünde qaymağı toplana, öyle mi? Yoq. Men o qaymaqları toplap, ondan yağ yapar edim. Küçük olğanda.
İşte siz küçük olğanda. Şimdi siz küçüksiniz. Soñ ise Endi siz balabanca oldıñız, endi çoqça yağ kerek aşamaya size, öyle? Sarı yağ. Ösmek içün.
Endi biz qaymaq satıp alıq, soñ qaymaqtan tvorog, ğaliba.

Mana sen. Basanda köre, mana. Basanda köre, bir yere topla oları hepsini. Mana baq.
Topla hepsini, topla, topla, hepsini topla. Mana köresiz, topla, topla, nazar. Su. Topla, topla. Hı -hı, mana, mana suyu. Dan, dan, topla, topla. Girihan, Girihan, sen de yardım etecekn tatana? Dan, dan, dan, dan, qızım, dan. Tije, tije odan sıcaqnı. Öyle basam da çıqça su. Hay. Ma, gures ana. Dan, dan, dan, dan, bir-birine yek toplamaya. Bir-birine. Neyse, ne qadar unni toplasañ, böyle hamur kibi, basan kibi yap. Mına suyu, kördiñiz? Mına. Sen yap, yap, yap, dan yap, dan. Oo, pek çoq Bunun, suyu. şimdi bunda eki litr qaymaq edi. Bir, men bilesem, bir üç yüz gramm suyu çıqmaya kerek.
Çıqay, çıqay, dan çıqsın, dan, Nazlı. Toqtı, Girey han, bir daha çıqsın. Şimdi ise men tiz bitireyim, Nazlı, çünki mında ağır oldı, Nazlı, baqıñız. Böyle yapacamız. Hepsini yağları kek toplama yağı. Baqıñız, ne qadar suyu çıqtı. Elnen dan qolay yapmaq. Bunıñ içün biz elnen yapamız, öyle olmasa.

Qapnıñ suyunasına ha ellerin arasına bile. E beti biz ellerimizi yuvmaya kerek balaçıqlar. Böyle iş yapmadan evel ellerinizi yahşı etip yuvmaq kerek. Sabunnen.
Beti sabunnen kerek. Mına baq, onıñ içün dedim baq, çanağın kenarlarını tırışnız pek kirletmeme, soñ olmaya otikeren ağırca oldu. Yoq, çoq suyu çıqtı. Suyu çıqtı.

Mına gülü benim pek yağlı, amma men belesem bunı blinçik yapanda men belesem bunı qullanmaq mümkün. Tak, bu çanağa çekelim.
Mına endi bu çanağa baqıñız. Mına o yağlar, mına o yağlar. Bunun içine su. Suya qoydum ve gene aynı böyle şekilde Çayhanısı ner taraftan öyle qızım? Salqın su olsa, o yapışmaycaq. Sıcaq suda o iriycek. Şimdi men onu salqın suya qoydum. Aha, unuttum söylemey size. Tuz mulkun edi qoşmay içine. Tuz?
Elbette, tuz olsa, yağ daa çoq duracaq. Onıñ içün
tepsiye qoyarıq, Dülber. Nazlı, toqta. Dursın öyle. Dursın öyle. Şimdilik böyle dursın. Şimdi toqta, men tarelka ketireyim, bir daqıqaçıq.
Mana, balaçıqlar bizim, yağması azır. Aş tatlı olsun ve. Qoyuñız bizge pek çoq layki ve yazıñız bizim kanalğa. Miss Karaçul. Savıqten qalınız. Şimdi bir daha cıhmendanı söyleyim. Şimdi bu eki litr qaymaqtan bizde oldu, biz bilmeyik ne qadar, no, men belesem, bir kilodan çoqça yağ köresiñiz mına balaban tepsiniñ üstünde. Bir balaban yağ.
Men belesem, bir kiloyı geçey, bunda çoqçadır. Ve bir bardaq, bu da bu bardaq, eki yüz elli. Yağ.
Su, süt, no işte süt, yağsız süt. Qaymaq.
O qaymaq degil endi, qızım, onıñ içinde yağ eni yoq, onıñ içün o qaymaq degil. No, yağımız, baqıñız, nasıl dülber oldı, le, qızım? İyi. Maşallah. Baqıñız, nasıl sarı. Damağı çıqıdı. Lezetli ve taze oldı. Taze qaymaktan yapsañız, yağnıñ dadı da taze, güzel olacaq.